Twahurira ngu omushaija afiire n'ahabw'ekyo n'omukazi we yaabaire ari aha kitanda. Abaturage batari bamwe na bamwe hamwe na mukuru w'entebe y'okubanza ahabw'ekyaro ekya Kasoga ekizibu eki baagira ngu nibakyegyekyerera na munonga okunywa omwarwa munonga otaireho n'obushambani obwo bakugira ngu ebi bikwatsire ahansi n'ahaiguru omu mwanya ogu. Obuzibu obwaraho ni ku tiyaaba arikunywa nimbaasa kushanga burabaasa kurugiirira nk'omu bakazi. Reka ngambe enshonga erikunduma. Kyatuma naayegamba, Nyine muhara wangye ashwerwe gari mu maka ge. Kyonka hanu hariho omushaija arikuguma ngu Uria. Mukuru wangye niwe ogu, nibamwita Katariko Danieli. Omushaija niwe ogu, mukuru wangye yangambira mushenyere amaka nkahika kuri paasita we. Pasita Jonasi, muhara wangye ari mu maka kukororo kyarufeesa kyonka omushaija ogu andemeshereize muka wangye ki amaka. Naawe muka wangye ihangame engaro buto. Rdc ari haaha. Waaba otisaasiire muhara wangye otesaasiire muka wangye, arakutema. Tugire kushiraho obwirinzi. n'amabaara tugire kugakyendeeza, tugire kukora buri omwe abe karishorisho kuri mugyenzi we. Ahabw'okuba abaire ari muntu, katugambe nitakuhurira ngu naatamiira, naakira kunywa, rundi aine n'emparana n'omuntu, ku yaaha ekyo kibaireho naitwe kitubuniriize abamu. John Bosco Tumwebaze, oru kamanda wa pooriisi ahabwa disiturikiti ya Kikuuba, Kuube yaajumirira ekikorwa eki kandi yaayetomboitera abo boona abakozire ekikorwa eki obu arikugira ngu naakyegyikirira obunywi bw'amaarwa oburengyesereize omu mwanya ogu. Omutunzi omwe bamwitiire hanuuya haihi n'ahu twemereire. Abantu ab'omurumbya tibakamanyirwe, kwonka baamucumisire ekintu ekirikutebeekanisiibwa kuba eicumu. haihi n'omutima. Ogu naagira ngu omu mwanya ogu harimu amabaara maingi agarikukora bwasheesha bwira, nyomushana na nyekiro, kushanga abantu boona nibasiiba nibanywa kandi basinzire, ekirikurugiiriraho kugira ngu bamwe omuri aba nibaba bari abashuma kandi bakoresa omugisha ogu okubaasa kukora ebikorwa byabo ebirikuhenda ebiragiro. Amabaara nigakora mpaka omu kasheeshe, abatuuze abamwe tibakumanyika. Mbwenu nahabura abukikwataho abakurembeze ba LC1 kugira ngu ba nibaregisitaringa abantu boona abakwija omu mwanya ogu kandi n'okuteekaho by laws kureeba eshaaha ez'okwiguriramu n'ez'okukinga amabaara omu mwanya ogu. Amlan Tumusiime, ogu ni Resident District Commissioner ahabwa Kikube District yaahika aha mwanya ogu ahu ekikorwa eki kyaba ahu baayehitire akaharaata na bwanyima y'okuhitsya Kwonka omwanya ogu yaajumirira entakimazire ezi ezikuzire ekikorwa nk'eki, na munonga aha muntu nk'ogu otwire aine emicwe mirungi omu kyanga kye, kandi yaashaba pooriisi okutandika okucondooza okumanya ekikorwa eki ahu kitandikiire. Mwikiranize obwire bw'okukingira aruga ki ebaara. Tumusiime hoona yaayongyera yahiga abatuuragye b'ekyaro ekya Kasoga okukwatanisa na mukuru w'entebe y'okubanza ahabw'ekyaro eki, Okubaasa kuba nibateekaho emiringo hamwe n'okutema empenda, bakagamba n'abakama b'amabaara bakareeba obwire obu garaabe nigaiguriramu hamwe n'okugaruka gakakingiramu okwenda kwerinda ebikorwa nk'ebi eby'obwiso omu disiturikiti. Muramara kwikaara nk'abataka mwikiraniize ekitekerezo kyanyu mukisindika aha igomboora, mukisindika aha parish ya Muruka na chairman wa Muruka na tiimu ye bakitunuuriremu. then bakisindike nemikono yanyu mugiteireho kurungi na minasi zanyu haigomboora kyangwari hati nabo bahera kikiraniza hati eryo tumanye muryo nitugyeta by law ngu hati egyo niyo encwamu yabataka ngu ebaraza hanu zirakinga agazi aha mukaano. John Tumwebaze ori DPC ahabwa disiturikiti ya Kikuube yaagira ngu ekikorwa eki eky'okwita Turi Nawe Kaharaata kyaba ekikorwa kya kabiri omu biro bibiri omu mwanya nigwo gumwe. Egi yaaba incident ya kabiri omu parish egi. Ni omwebazo ohaine boda ey'omwana w'emyaka ebiri n'ekicweka eshangirwe omu kicweka kitari hare na hanu. Gashakwa Gad Asaba ahabwa Sky TV ag'enshonga.
Abarinzi hamwe n'ab'ebyamagara omu district ya.